Кәфер кешесе Аллаһның нинди кешәф, нинди шәфкать иясе, ягъни мәрхәмәтле икәнен белсә, беркем дә җәннәткә керү өметен өзмәс иде. Беркем дә җәннәткә керү өметен өзмәс иде. Шуңа күрә кеше ике ике арада булырга тиеш. Ягъни бер ягында Аллаһның газабы, ачуы, икенче якта Аллаһның рәхмәте, Аллаһның Рәхмәте. Әгәр ул Аллаһның газабыннан гына курыкса, аның җәннәткә керергә өмете булмас иде. Шулаймы? Җәннәткә керергә өмете булмас иде ул. Һәм ул шул газаптан куркып, куркып үзен бетерер иде. Шулай ук әгәр кеше Аллаһның рәхмәтенә генә өметләнсә, ул гөнаһтан курыкмас иде. Шулаймы? Гөнаһтан курыкмас иде, э, гел гөнаһларны эшләп Аллаһның рәхмәтенә өметләнер иде. Бу да дөрес түгел. Шуңа күрә кеше ике арада булырга тиеш. Әгәр гөнаһ эшләде икән ул, гөнаһ эшләде икән ул, Беренче ул курка Аллаһның газабыннан. Мине бит бу гөнаһым өчен Аллаһ бит сораячак миннән. Минем бит бу гөнаһым өчен Аллаһ газаплаячак. Аллаһның газабы ләшәдид, каты, куркыныч. Без шулай ук пәйгамбәребезнең хәдисеннән, хәдисләреннән беләбез, ахирәттә булган газап бу дөнья белән бу дөнья газабы белән чагыштырып булмый. Әгәр Аллаһ ахирәттәге газапны бу дөньяга бирсә кешегә, кешеләр бу газапка чыдый алмаслар иде. Бу газаптан исән кала алмаслар иде. Шуңа күрә кеше гынаһ эшләде икән, ул шунда ук Аллаһның газабыннан куркырга тиеш һәм шушы курку аны кая алып бара? Тәүбәгә. Тәүбәгә. Ул шул газаптан куркып тизрәк Аллаһка истигъфар белән, ягъни гафу белән эндәшә. Гафу сорый Аллаһтан. Һәм шунда гафу сораганда Аллаһтан куркып, ул Аллаһның рәхмәтенә өмет итә. Аллаһ бит гафу итүче, Аллаһ бит мәрхәмәтле, Аллаһ бит мәрхәмәтле. Ул Аллаһның рәхмәтенә өметләнә. Аллаһның рәхмәтенә һәм Аллаһның гафу итүенә өметләнә. Шулай ук гыйбадәт кылганда. Гыйбадәт кылганда ул курка, Аллаһ минем бу гыйбадәтемне кабул кылды микән? Шушы гыйбадәт гыйбадәтемә кергән рия, башка кимчелек хаталар өчен Аллаһ мине сорамас микән? Һәм шунда ук инде ул Аллаһның рәхмәтенә өметләнә. Мәрхәмәт Аллаһ гафу итәр. Иншаллаһ, Аллаһ минем бу кимчелекләремне гафу итеп, минем бу гыйбадәтемне кабул итәр, Хам миңа күп әҗер савап языр. Миңа күп әҗер савап языр. Аллаһның рәхмәте. Хам шулай ук кеше белергә тиеш. Аллаһның рәхмәте, Аллаһның рәхмәте аның газабыннан биегрәк. Аның газабыннан өстенрәк. Аллаһның рәхмәте аның газабыннан өстенрәк. Хам шулай ук гыйбадәт кылганда кеше онытырга тиеш түгел. Аның бу гыйбадәтләре, аның бу эшләгән гамәлләре Әгәр Аллаһның рәхмәте булмаса, аңа бернинди файда китермәячәк. Хәтерлисезме, без сиңа хәдис укыдык. Кыямәт көнендә алып килерләр кешене, алып килерләр кешене. 300 ел гыйбадәт кылган. 300 ел дәвамында гыйбадәт кылган. Һәм Аллаһ бу кешедән сорар. Сине җәннәткә шушы гыйбадәтең, гыйбадәтләрең өчен кертимме ди? Я инде үземнең рәхмәтем аша кертимме ди, үземнең рәхмәтем белән кертимме ди. Бу кеше инде 300 ел гыйбадәт кылган кеше нәрсә дип әйтә? Ул бит 300 ел гыйбадәт кылган. Минем гыйбадәтләрем белән ди. Шуннан соң шул кешенең 300 еллык гыйбадәтләрен үлчәүгә салырлар һәм аның бер күзен алып килеп икенче үлчәүгә салырлар һәм бу күз, күз нигъмәте бу аның 300 ел гыйбадәтләрен басачак. Аның шушы 300 еллык гыйбадәте хәтта шушы күз нигъмәте өчен дә җитмәячәк. Шуңа күрә Аллаһның, кеше Аллаһның рәхмәтеннән беркайчан өметен өзергә тиеш түгел. Кеше Аллаһның рәхмәтеннән нинди генә эш аталмасын, Аллаһның рәхмәтеннән өметен өзергә тиеш түгел, ләкин шул, шул вакытта, әлбәттә, инде ул аның газабы турында онытырга тиеш түгел. Аның Аллаһның әмерләренә, Аллаһның әмерләренә салкын карап, салкын карарга тиеш түгел. Чөнки бит Аллаһның газабы куркыныч, Ләкин Аллаһның рәхмәте аның газабыннан биегрәк.